As he hear hear say I win, he hear go call vigilante o. He say make dem just dey shoot gun every morning for our house. All those ones just dey shoot gun, I dey buy bullet, dey shoot gun. I dey ask am why, he say for protection. Na when money finish, na my daddy still go meet dem, say eh, make vigilante dey go, na God dey save person. Tire tire. Mm, thank you very much. Oh yeah, let's start the show properly. Omo, country don hard o. I dey come just now, I book boat. Na police van come pick me o. Police yo, police yo ride motor come. They say me I hop in. I say I no fit hop in o. Police provoke. If you know say you no be thief, why you no wan hop in? I just be say why I no wan hop in. I think say na there e reach o. Na last week police go arrest thief for one side for Osasoge. Dem park he loss for outside. Before dem come outside, dem don thief police he loss. Na police go dey ask thief, did you bring any car? Thief say no. Police provoke. Uh-huh.

Eh, eh, if una like, una no clap for me. Eh, no be me cause confusion for country, everywhere don hard. Mm. Na this morning na, Babalawo no know when he take post for status, help me Lord. country don hard, country na your mate. Eh, yeah.

Ladies and gentlemen, no be to win car o, my brother, you fit buy fuel. Mm. Na when I win car, I go ask how much for fuel. When dem tell me, who no get car no know wetin God do for am. Mm. My brother, if you no get car, you dey complain to God, you be ingrate. You no know wetin God do for you. Hey, no be small be. But they do as much more. Now welcome to Benin City. If you are here for the first time in Benin, Baba fear Benin o, fear Benin girls. Na last week some boys go rape one Benin ashawo. Dem rape Benin ashawo finish, ashawo say thank you. Before dem comot na ashawo say their money na seize too, dem shock. Na dem dey tell ashawo say na rape we rape you, ashawo say e, he no know, he think say dem be customer. Benin na your mate? Benin girls will your go status post who dem no know before write thanks for today. Who dem no your know to your enter TikTok screenshot person post am for status write thanks for today. Na so one girl go post one boy no know say the boy don die last week he say thanks for today now police dey look for am. Take that thing, Miss Canada, Canada, Canada. Eh, if una no wan clap for me, make una clap for Voltage King. E no easy. Eh, Omo, Voltage King, you sef no small o. So your people, you come outside because of Yebo Shi right now. Baba, eh, I no get problem with hype men. Mm, na only the recent ones wey dey come out nowadays. DJ, you get that Undertaker sound? Prepare am for me. May I talk now? You want perform? Eh, yeah. I get problem with the recent app man of nowadays. Now why I dey tell people if you want book any app man for your show, before you ask for price, ask for location. App man won't give 1.2 million when you cut it app for for burial today see wetin we dey hear play that undertaker sound burial o hype man from uromi wetin we dey hear na hello one time ladies and gentlemen it's your favourite hype man i fit dey get issue with their name hype man sleazy busy wheezy easy.

You cannot do two one work to survive in this country na two business dem dey do I dey come just now I see one police man dey follow nepa he own ladder na me dey ask am why he dey follow nepa he say me I leave am o na two work he dey do now o if he no catch person he go cut person light ah ah eh if una like una clap for me una no clap for me no be me cause confusion for country. Abeg make una clap for da senator e no easy um small one month wey e stay for UK e do show London story no be made dey stay one year baba I tell am say make e no just pressure e self e self don try e no fit please everybody when e talk say e wan go UK some people say aii where e wan see money take go The guy go, e come back, the same people gather say, Aii, e no even tey. They not like us. No be mate dey relocate. Won forget about that one, man leave London story for who go stay there for one and a half months. Let's talk about the country. Country don hard o. Mm, no be only humans the thing dey affect. Na yesterday night my spiritual wife ask me for transport. Baba, God na your. Hey, when last you hear say wish press person? Hey, no be power dey take dey press person. Who no chop for afternoon and you wan take fly for night? Baba. Country na your mate.

If not be coke wey dey my room that day, wetin the guy for drink? Baba, country na your mate. Oh, thank you very much. Mm. Hope say e complete. My life na brave brave, oh, dey do am small small. Hey, yeah. I for one am not just a comedian, I donate blood for a living also. Baba no look me like that o, blood dey na you no know. But I don stop am sha. The last person wey I donate blood give last month, na last week I hear say the person go do blood money. before you know his spirit your call dey pursue me na me dey ask the spirit why e dey pursue me say e no your know but my blood look familiar I don suffer no be small. fear upper o na by this time last year dey invite me for upper mm, i wan go show i put my phone for my pocket connect am to my earpod i dey lis ten music Ladies and gentlemen, they thief my phone, I no know, earpod still dey play. Ah! Only wetin I observe say na music wey I no get before na im dey play. I come dey gege, you are a man. Baba, wait o, I dey fear o. Sir, shey this money wey you spray me na from your mind o. For upper person spray me the same person rub me o. Listen to me with e. Oh, thank you very much. Yeah, you are the real comedian. You make me laugh. Baba,

country don hard o mm. those days fuel cheap now na this morning i book boat police use van come pick me as he stop for my front i dey look am he say may i help him i say help him as how

Landlord no get light, tenant wan join. Cause if your landlord go meet tenant say he wan plug phone, tenant say no space. Na landlord provoke. Ah, which one be say no space? I know how many socket I put for this house. Baba, I dey tell people not pressure yourself this period oh my brother. Uh, the country dey affect everybody now, now everybody dey do two two business. For my area, I get one traffic, one checkpoint, hold up always dey dey there. Now this morning we discover say all the banana wey women dey sell for that place na DPO get am. Baba, everybody dey do also. All the plantain chips na copra get am, balance and carry. And now now dey say fowl don dare because country don hard fowl is twenty thousand see where poor men gather dem dey play draft dey discuss one say unwine you hear say fowl na twenty thousand na na him say na dem sabi o dem kill fowl for bible as he dey play am na the other one say hmm even all those free dove wey God give us for us you know say if you boil like fire dem dey rise but dem don small small poverty no good o if you observe those days if you dey kill fowl because that time country good na so dem dey shout ah ah because country good young man if you want to kill fowl this christmas you observe am dem no dey shout again dem just dey look you for their mind is this life is it not better i die i just tell you wey dem no know no. When last you hear say person commit suicide? Which suicide? No be who don chop dey die. That shall not die. Eh, Na so one boy for my area hungry beat am beat am beat am now he say he wan kill himself. Now he poison water small bread wey he get now he use am drink the poison. He no die o. E be let you say na bread and tea. Raise on, raise on, raise on. Hola. No be who don chop dey die. You poison jollof, you die. Poison fried rice, you die. You don poison garri. Your belle go think say na salt. Oh, wow.

una know say na last week ope borrow from pampe if you think say i dey lie ask kuda but even though say you wan see borrow na sense o one guy for my area go borrow money from lapo take open

You know say e get where you poor reach, you go come get peace of mind. Things no dey bother you again. Where dem dey shoot stray bullets, na there you go dey see dem. E happen to one of my guy na, hungry beat am beat am, na im e say e wan kill himself, na im e put poison for water.

You don poor to the extent say your bank advise you make you go open another bank. I just dey one morning, get where I broke reach. Before I wake up, my bank don borrow me money without my notice. Before you know, now they call me, hello, this is Access Bank. You see wetin we send you?

my brother if police no catch thief your old boy by himself ride the motor enter dpo say hold on where is the money take buy beans country na your mate yes please a round of applause for mc edo pikin yes yes no be small thing o but i no like wetin he do he carry comedians from benin He lodge all of them for Eko Hotel, he go lodge me for Endi of Ekpe. Hotel where they lodge me, if I lock door, TV go off. I mean, they ask receptionist, if I lock door, why TV go off? They say, my open now. Country dog! I dey always dey tell people, this is the wrongest time to be kidnapped. No jokes. Mm, those days once they kidnap person before 24 hours family don rally around look for money if you even dey tell dem involve the police or say no no no no give what belong to caesar to caesar now hmm. they kidnap my landlord pikin last month ten years old boy small boy my landlord dey beg please release my child release my child na kidnapper say make he bring fifty million as my landlord hear fifty million he say ah uh -huh, for last born Now you call the call. Kidnapper call but my landlord no pick. Na this morning they tell the small boy say make go tell papa say nothing is too small. I say come out. That small small time not. Oh na how good. Mm. Na for Benin I lodge hotel. Wow. You dey spray. You dey hot, e be like ritual money. Bro, wait, wait, wait, wait. You know say ritual money dey quick dey finish. Pour another one.

Toilet and bathroom of di hotel dey back of di hotel manager dey baff. When I dey tell people say country don hard for you to know say country don hard you don watch di way oyibo children take dey cry when dey born di new born baby and Nigeria if you go oyibo once di new born baby di baby go dey cry eeh eeh you go dey see di joy di reason why dat baby dey cry na because of change of environment. For Nigeria, the way the baby take dey scream, you yourf first know say no be just change of environment, change of condition. Na that time I come take know say for heaven, God actually give all the babies choice. Some people choose eh, UK, choose Canada, all of us wey do over sabi na im dey here today. Na why when they all born the newborn baby, the way the baby take dey cry, e go be like say the baby dey say, oh no, I fuck up.